Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерәбез. Бүген безнең программада Ел нәтиҗәләре һәм киләчәккә планнар. Волгоградта Көньяк федераль бүлгесе очрашуы узды. Хөрмәтле коллегаларым, ачуланмагыз, әйе бит? Әмма дә ләкин татар җәмәгатьленең лидерлары татарча сөйли белергә тиеш. Шушында чыгып, ярты чыгышны булса да, кәкере-мөкере булса да, оялып булса да татарча сөйләргә кирәк. Татар хатын-кызлары турында татарча комикслар. Казаннан Эльвира Хөснетдинова.

Очрашу узды. Утырышта 2023 елга нәтиҗәләр ясалды һәм 2024 нче елга планнар билгеләнде. Вакыйга урынында үз хәбәрчеләребез эшләде. Волгоград өлкәсенә булган эшлекле сәфәр истәлекле датага туры килде. Моннан 81 ел элек, 1943 елның 2 февралендә Сталинград сугышы тәмамлана. Республикабыз вәкилләре Волгоград губернаторы Андрей Бочаров белән Дон аллеясендәге мәңгелек утка чәчәкләр куйды. Сталинград сугышы 200 көн һәм төн дәвамында барган канкойгыч мәхшәр, Бөек Ватан сугышының иң мөһим һәм иң зур бәрелеше. Ул 100 мең квадрат метр мәйданга сузыла, ә Мамай курганы 1942-1943 елларда Сталинград сугышы вакытында булган каты бәрелешләр урыны. Бүген биредә Сталинград сугышы каһарманнарына Ватан ана чакра төп һәйкәле белән мемориаль комплекс урнашкан. Мамай курганында берничә туганнар каберлеге һәм шәхси каберләр бар. Бөтенесе 35 мең кеше күмелгән. Билгеле булганча, Сталинград өчен сугышта ТАССРдан 50 меңнән артык кеше көрәшә. Аларның 22 меңнән артыгы шушы яуда ятып кала.

Аның исеме туганнар кабере өстендәге һәйкәлгә уелды. Ул шушы җирләрдә, Сталинград өчен барган сугышта һәлак булган. Кто-то, один из мудрецов в свое время сказал, что. Соңгы солдат җирләмичә сугыш бетми дигән гыйбарә бар. Бу шул сүзләргә дәлил. Без үзебезнекеләрне ташламыйбыз, ташламадык та. Күреп торасыз, 81 елдан соң да батырларыбызны данлау дәвам итә. Инде Көньяк федераль бүлгесе татар иҗтимагый оешмалары активы белән очрашуга күчик. Ул Волгоград өлкәсе халык иҗаты үзәгендә башланып китте. Әузубилләһи минәшшәйтанирраҗиим. Бүген Волгоград өлкәсендә егерме өч мең милләттәшебез гомер кичерә, алты татар авылы бар. Халыкның милли үз аңы көчле, егерме ел дәвамында Халык сүзе дигән татар газетасы чыга. Волгоградның ике урамы Муса Җәлил һәм Габдулла Тукай исемнәрен йөртә. Якшәмбе мәктәпләре бар, олылар һәм балалар өчен ансамбльләр эшли. Һәр ел саен Сабан туйлары өлкә дәрәҗәсендә уза. Татары населяют Волгоградскую область уже более 250 лет. Татарлар Волгоградта инде 250 елдан артык гомер кичерә. Күбесе чыгышлары белән Саратау, Пенза, Ульяновск, Татарстаннан. Татар оешмасы 1989 елда барлыкка килде, 10 елдан соң ул Волгоград өлкәсе татар милли-мәдәни мөхтәрияте дип үзгәртелде. Адыгеядагы милләттәшләребез турында Юныс Хәйров сөйләде. Әлеге төбәктә ике татар авылы бар, Дуслык татар оешмасы 1991 елдан эшли. Хәзерге вакытта бер Ну 50 кеше актив бар. Бөтенебез тырышабыз, татар мәдәниятен күрсәтергә. Хотелось бы насчет Сабантуя тоже чтобы, потому что на территории Республики Адыгея уже 20 лет не было Сабантуя, хотелось бы чтобы провести. Ә менә Әстерхан өлкәсенең Сабан туйлар үткәрү буенча тәҗрибәсе зур, 2023 нче елда аларда узган Бөтенроссия авыл Сабантуенда

Максатыбыз, татарлыгыбызны саклау, милли үзаңны югалтмау, ди алар. Шуның өчен бездә инде бик күп эшләрне алып барабыз, балалар үзләренең телен белсеннәр. Бездә берничә мәктәптә, бер мәктәбебез даже Габдулла Тукай исемендә татарча телен беренче класстан Унберенче класска әләп рәнә башладылар. Ә Ростов өлкәсендә биш ел дәвамында татар якшәмбе мәктәбе эшли, бүген анда 35 бала белем ала. Җирле радиода татар теле дигән проект эшләгәннәр. Һәр юнәлештә дә үзебез үрнәк күрсәтергә тиеш, дигән фикердә Ростов өлкәсе вәкиле Марсель Бәдгатдинов. Ана телебезне онытып бару һәм кулланмау безнең өчен бик зур бәла. Менә бүген шушы җыелышта да Хөрмәтле коллегаларым, ачуланмагыз, әйе бит? Әмма дә ләкин татар җәмәгатьленең лидерлары татарча сөйли белергә тиеш. Шушында чыгып, ярты чыгышны булса да, кәкере-мөкере булса да, оялып булса да татарча сөйләргә кирәк. Васил Габделгазович, безнең киләсе елда, менә егерме дүртенче елда, Ана телләрен саклау үзәге Каюм Насыйри үзәгенең бүлекчәсе ачылырга дигән без тәкъдим белән чыкканы һәм министр артында бездә хат бар. Егерме өченче елда Азербайжанда, егерме дүртенче елда Ростовта ачабыз дигән. Моның өчен безнең татар үзәгендә бөтен мөмкинчелекләр бар. Бөтен мөмкинчелекләр бар һәм дә инде ике укытучыбыз бар. Бүгенге көндә мин хәзер монда килер алдыннан гына элемтәгә чыгып сөйләштем дә, артка бирә башладылар. Артка бирә башладылар, чөнки, ди, шундый тәкъдимнәр бар, СНГ илләрендә күбрәк ачырга дигән. Сездән бу турыда ярдәм сорыйсыбыз килә, әзрәк ничек бу хәлне уңай якка хәл итергә икән? Бер-берегез белән сөйләшеп, аралашып, син моны ничек эшлисең, мин аңа бысын эшлим, менә каян табарга, әсбап табаргамы, сабантуй ничек үтәргә дигән бөтен нәрсә белән. Ну, бу әсбаплар турында мин әйтәм инде үзебезнең Марсель дуска да.

Төп классыбыз шушы булды. Бик күңелле укыдык, мәктәбебез бик әйбәт и, хәзер дә бик әйбәт. Татарстан Республикасының Милли китапханәсендә Татар хатын-кызлары дигән татарча комикслар тәкъдим иттеләр. Җыентыкта дүрт танылган нәфис зат турында хикәяләр тупланган. Алар беренче татар хатын-кыз артисты Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжская, беренче татар хатын-кыз композиторы Сара Садыйкова, Беренче татар хатын-кыз математик Сара Шакулова, беренче татар хатын-кыз пилот, Советлар Союзы каһарманы Мәгүбә Сыртланова. Эльвира Хөснетдинова дәвам итәр. Алар сәләтле, алар беренче, алар башка татар хатын-кызларына юл ачучы нәфис затлар. 19 гасырның уртасына кадәр хатын-кызның күп нәрсәгә хокукы булмый. Югары белем алырга да рөхсәт юк. Ә бит милләт киләчәге беренче чиратта мәгърифәтле аналарга бәйле. Бу хакта Шиһабетдин Мәрҗани, Ризаддин Фәхреддин кебек алдынгы карашлы шәхесләр дә сүз кузгата. Укырга керү, эшкә урнашу кебек мәсьәләләрдә авырлыклар күргән, төрле өлкәдә юл ярып барган хатын-кызлар турында китап чыгару Татар хатын-кызы, Регина Гаязова идеясе. Татар телле бала үстерәсе килсә инде, өч яшькә хәтле беренче телне өйрәнеп бетергәнче нык итеп бала белән өйдә утырырга кирәк. Ну, мин бала белән утырганда инде уйланып киттем. Ә мин, мәсәлән, утырам өч ел буе, минем карьера да каядыр китә, перспективалар да югала. Мин уйлыйм, мәсәлән, кайсыдыр хатын-кызлар мәдәният өлкәсендә проектлар аша татар телен Гореф-гадәтләрне саклыйлар. Кемдер өйдә утырып телне камилләштерә инде, балаларга бирә индеме. Ә татар хатыннарының казанышлары турында күп сөйләнми. Алар ничектер пәрдә артында кала диимме инде. Шуңа күрә минем менә хатын-кызлар турында сөйлисе килә башлады. Китапта дүрт хатын-кыз, дүртесе дүрт өлкәдә танылу алган, һәрберсенең тормышы да, эшчәнлеге дә китаплар язарлык. Диссертацияләр якларлык. Минем өчен проблема иде, кайда менә бу зур тормышта сурәтләрлек вакыйгат кабырга. Мин яза алмыйм бит инде. Волжская туды менә бу вакытта, барды, барды, үсте, үсте, үләем инде, кызык түгел бит инде. Шуңа күрә һәрбер әсәремдә мин ниндидер конфликт эзли идем, ниндидер шундый бер вакыйга, мәсәлән, Волжскаяны сәхнәгә чукуы, әлбәттә, кызык иде. Икенче анда вакыйга, кайчанга Мәрьям Искәндәрова исемле ханым, аңа тәкъдим итә, ташла син ул театрны, менә бар, ресторан да бирсен, әйеме, теге Таныштырырмын кирәк булган кешеләр белән булган. Һәм ул шикаятьтә кирәкми сез миңа сезнең биюләрегез, менә театрны мин сайладым. Мәсәлән, Садыкова турында мин шаккаттым, 48 нче елда аны опера театрында укыганнар икән. 45 яшендә, әйеме, без уйлыйбыз инде Сарасов бик атаклы композитор, ләкин ул композитор булган әле, ну, 51 нче елда, ялгышмасам, 40, 48 яшендә Кашифа Томашева Аңа теге беренче заказ биргәндә, әле ул җырчы булып билгеле булган. Һәм, минемчә, әлеге 45 яшьтә гомумән үзеңнең тормышыңны үзгәртү, бик зур адым, әйеме? Әйтик, 1887 елда Рязань өлкәсе Касыйм шәһәрендә булачак математик, механик, профессор, мөгаллим Сара Шакулова туа. Россиядә хатын-кызларга югары уку йортлары ишекләре ябык икәнен аңлап, Парижга киткән ул. һәм Сорбонна университетын тәмамлаган беренче татар хатын-кызы була. Обо всех остальных героинях из четырех представленных я слышала. Персонажларның күбесе турында ишеткәнем бар иде, тик Сара Шакулованы гына белми идем. Бу мине тагын да кызыксындырды. Аның турында күп укыдым, ул бик көчле персонаж. Аннан көчле лидерга да әйләнә. Татарстан Казандагы мәгариф өчен бик күп эшли. Монда аның үсеш юлы күрсәтелә. Аның турындагы рәсемнәрне яшүсмерләргә дә кызыклы булырлык итеп ясарга тырыштым. Рәсемнәрдән шуны күзәтергә мөмкин, Сара Шакулованың баштагы йомшак карашы соңыннан көчле холыклы хатын-кызныкына әверелә. Һәр рәссам персонажны үзе сайлап алган. Әйтик, беренче татар хатын-кыз пилоты, дошман гаскәрләрен юк итү өчен очкычы белән 780 очыш ясап, 190 тонна бомба ташлаган Мәгүбә Сыртланова. ПО-2 очкычын һәм анда очучы кызларны алманнар төнге убырлар дип атаган һәм бу персонажга рәссамнар арасыннан мистик сюжетлар яраткан Арина Филиппова алынган. Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжскаяга килгәндә беренче профессиональ татар актрисасының һәр чыгышы вакыйга буларак кабул ителгән. Ул театрны бөтен тормышы дип санаган. Уфада Нур татар труппасын оештыра. Сәхибҗамал Гыйззатуллина Волжскаяны нәкъ менә Уфада яшәүче Наталья Якунина кәгазьгә төшергән. Беренче татар композиторы Сара Садыкованы ясаучы рәссам Руслан Ибраһимовның да калфаклы сандугачыбызны сайлавы очраклы түгел. Безнең гаиләдә Сара Садыкова белән бәйләнеш бар иде. Безнең нәнәй аның белән таныш һәм хәтта дуслар булдылар, әйтергә була. Ул күп хәтирәләр сөйләгән иде. Ничек алар таныштылар, күңелле итеп, ничек алар аннан соң аралаштылар, нинди маҗаралар булды. Шундый бик Шуңа күрә минем Сара Садыкова бераз үземчә шундый эмоциональный мөнәсәбәт. Барлыкка килде. Гомумән, комикска шул яктан карыйм, ул, минемчә, раскадровка кинога. Әлеге китап ике грант оту нәтиҗәсе. Идея авторы, Регина Гаязова, Казан мэриясенең Үз телем, балалар һәм яшьләр өчен проектлар конкурсында һәм Санкт-Петербургта узган Мастера академиясе грантына лаек була. Комиксларны бер ел әзерлиләр. Рәсемнәрдә тарихи биналар да бар. Аларны дөреслеккә туры килерлек итеп сурәтләү дә мөһим була. Гомумән, рәссамнар чорны җентекләп өйрәнгән. Ул вакытта булган технологияләрне дә белергә кирәк, ул вакытта булган киенү рәвешен дә белергә кирәк. Гомумән, бөтен ул вакыттагы бөтен тормышны белергә кирәк, тормышның эченә керергә кирәк. Шулай иткән вакытта гына алар комиксны ышандырырлык итеп һәм тарихи хакыйкатькә туры килә торган итеп ясаячаклар. Рәссамнарга карата бары тик рәхмәт сүзләре генә. Алар чорны да өйрәнгәннәр, алар үзләренең героиняларын да өйрәнгәннәр. Алар фото белән тиңдәш дәрәҗәдә итеп ясаганнар. Ә текстлар да, анда аларның характеры да күренә, әлбәттә, рәсем белән бергә инде ул. Анда аларның тормышларындагы авырлыклар да күренә. Бу, Рәдиф Кашапов белән Регина Гаязованың икенче татарча комикслар китабы. Беренчесен бигрәк тә туристлар яраткан. Комиксларның үзенчәлеге дә шунда, телне белмәгән очракта да, рәсемнәр ярдәмендә аңларга, күпмедер дәрәҗәдә телне өйрәнергә дә мөмкинлек бирә. Татар хатын-кызлары турындагы комикслар 2000 тираж белән басылып чыккан. Әлеге татар гаиләсенең киләчәктә дә бу эшне дәвам итү нияте бар. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Элекеге укучылар һәм укытучыларның очрашу бәйрәме февральнең беренче шимбәсендә төбәкнең барлык белем бирү учреждениеләрендә ел саен уза. Бу көнне Татар Каргаласы авылы мәктәбендә төрле елларда белем алучылар, укытучылары һәм сыйныфташлары белән очраша. Быел очрашу кичәсе уку йортының юбилее белән дә бәйле иде. Урта гомуми белем бирү мәктәбе бинасы төзелгәненә, 50, ә Салада уку йортының урта мәктәп булып эшли башлаганына, 85. Программада очрашулардан тыш, мәктәп буенча экскурсия, концерт каралган иде. Сүз Фирүзә Абсаләмовага. Мәктәп директоры итеп куелган Тәүхидә Фәрит кызы Низаметдинова 22 ел монда эшли. Ул җитәкче булып хезмәт иткән мәктәп еллары тарихында якты хатирәләр, матур традицияләр кала. Безгә бу колхозыбыз салып биргән шушы зур өч этажлы здание, безгә ул бик зур ганимәт булып тора. Бездә бүгенге көнне 700 ләп бала укый. 100 кеше эшли, аның 58-е укытучы. Зур мәктәп, Күңелле мәктәп. Әлбәттә, Оренбур җирлегендәге иң зур татар авылында белем бирүче уку йортының тарихы 50 ел белән генә чикләнми, ул бик борынгы. Архив документларыннан билгеле булганча, җирле татар халкы өчен унсигезенче гасыр урталарында Саланың тугыз мәчете каршында шул ук кадәр белем учагы, мәдрәсә эшләп килә. Бер мең тугыз йөз кырык беренче елны авылда урта гомуми белем бирү мәктәбе ачыла. Шулай ук яңа фәннәр укытырга дип бер төркем югары белемле яшь мөгаллимнәр дә киләләр. Соңгы елларда белем учагы бик нык үзгәрде, заманча җиһазландырылды. Бу көнне укучылар төрле елларда мәктәпне тәмамлаучыларның истәлекләрен, котлау сүзләрен, теләкләрен тыңладылар. Февральнең беренче шимбәсендәге мәктәпкә багышланган бәйрәм күргәзмәләре фотозонада ямь өстәде. Беренче булып үз ишекләрен кунакларга мәктәп китапханәсе ачты. Укытучыларның яраткан китапларыннан торган стенд та урын алган иде. Мин шушы мәктәпне тәмамладым һәм шушында укып кайткач эшкә урнаштым. Китапханәчесе булып уже эшлим күп еллар инде. Эшемне бик яратам. Үземнең йортымда кебек күрәм шушы мәктәпне. Күптән түгел безнең тәрәзә капкачын оя итте минем сөйгән карлыгачым. Ул көн буе авызы белән балчык ташый, балчык белән матур итеп оя ясый. Музей экспозицияләре янындагы Татар йорты почмагы күренешләре янында бәйрәмгә килүчеләрне Данир Апачев көтте. Ул Мин татар телен мәктәптә укыйм һәм туган телемдә, гаиләмдә сөйләшәм бәйгесендә җиңүчеләрнең берсе иде. Әти белән әни миндә татарлар. Барсыннем, аңарга тугыз яшь. Укыйм мин алтынчы В сыйныфта. Миңа унике яшь. Укытучылар коллективында барысы да диярлек шушы мәктәптә белем алып, соңрак белгеч булып кайтучылар. Шуларның берсе 20 елга якын география фәнен укытучы Лилия Илдар кызы Ахмәтова. Мин бу Карга мәктәбен 1989 елны тәмамладым. Безнең класс бик дус булды. Ике азаккы елны тугызынчы, унынчы класс булды ул. Безнең класс җитәкчебез Фирүзә Хсанна булды. Безгә бик күңелле булды ул еллар. Менә күрәсез, бик матур безнең Оренбург өлкәсе картасын. Менә монда безнең Сакмар авылын да күреп була, Оренбург шәһәрен дә күреп була. Карт күбрәк туризмга багышланган. Без балалар белән проектлар ясыйбыз, үзебезнең өлкәгә багышланган. Элеккеге сыйныфташларның һәрвакыт искә төшерерлек хатирәләре байтак булды. 90 нчы елны мәктәпне бетердек. Менә безгә 35 ел. Төп классыбыз шушы булды. Класс җитәкчебез Гафарова Мөнирә Гыйльметдиновна булды. Бик күңелле укыдык, мәктәбебез бик әйбәт и, хәзер дә бик әйбәт. Үземнең балаларым да бетерде шушы мәктәпне, ике поколение. Үземнең кызым да хәзер өченче сыйныфта укый. Мәктәп үзгәрмәде. Балалар гына икенче төрле. Ниндиләр? Шуклар. Абдулла Абдурахманович Насыйхов. Менә ничә елдан соң уйлыйм да, бик яхшы кеше булган икән дип. Шундый хулиган классны шундый матур итеп безне нигә выпустил. Ә менә 50 ел элек беренче сыйныфка килүчеләрнең берсе, бүген инде Сакмар районында баш табиб Марат Гали улы Мамбетов була. Мәктәп еллары, укытучылар, беренче мөһим дәресләр, уңышлар һәм киләчәккә планнар турында сораштык. Укытучыларыбыз һаман истә барысы да. Иң беренче укытучы Исмагилова Марьям Шигаповна, соң ул пенсиягә китте, Биктимирова Римма Тимерзяновна безне начальный школада чыгарды. Дүртенче класста минем әтием классный руководитель булды Мамбетов Гали Мингалей. Бишенчедән сигезенче класска хәтле Кызылгашева Аграфена Петровна. Ул бездә парда английский э, язык и э, класс җитәкчесе булды. Бик кызык укытучы, хаман аны искә алабыз э, яхшы итеп, чөнки Класс сәгатьләрен дә английча үткәрәдер. И дневникта язулар да тоже английча каладыр. Шушы ук мәктәптә минем әнием бик күп еллар рус теле һәм рус литературасын преподавать итте, укытты. Әйе. Этнокультурный, национальный компонент миңа бик охшый. Татар теленә безнең мәктәптә бик зур внимание бирелә. Тоже Тик куанырга гына була ул эшкә. Тантанада кунаклардан котлау сүзләре яңгырады, бүләкләр тапшырылды. Бу барлык укытучылар өчен дә, укучылар өчен дә мөһим көн иде. Елдан-ел балаларга дәресләр өчен уңайлы шартлар булдырырга тырышалар. Еллар узгач, инде бүгенге укучылар үз чыгарылыш кичәләренә киләчәк. Мәктәпне тәмамлаучылар һәм анда эшләүчеләр арасында күренекле шәхесләр бихисап. Тарих күрсәткәнчә, аларның саны арта гына. Туган мәктәп көне Оренбур җирлегендә 2005 нче елдан бирле үткәрелә. Барысына да сәламәтлек, уңышлар һәм яңа казанышлар! Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсәләмова, Ринат Абсәләмов, татарлар. Тапшыруыбызны Феликс Мортазин шигырь юллары белән төгәллибез.